סאו יעדע אפשן האט א עקספיירעישן דעיט, ווען עקספייערט עס? יא? וואס געשענט ביי די עקספיירעישן דעיט? דאס וואס אונז גייען מיר דא היינט איבערשמועסן. סאו אסאך טרעידערס פארשטייען נישט פונקטליך, עכפ קאל א פוט, וואס געשענט בשעת ס'האט נאכנישט עקספייערט? קויפסט עס? פארקויפסט עס? פיין. אבער וואס געשענט ווען ס'עקספייערט? עספעשעלי אויב ס'עקספייערט ווען ס'איז אין די מאני, אדער וואס געשענט אויב ס'עקספייערט ווען ס'איז אוט אוו די מאני? פאר אונז גיימיר אריין אין דעם וויל איך דיך דערמאנען אז אפשנס טרעידינג אינוואלווד א גרויסע גרויסע לעוועל אוו ריסק און מאוסט פיפעל פארלירן געלט ווען זיי טרעידן אפשענס, דו האסט קיינמאל נישט טרעידן קיין אפשענס אויב דו ווייסט נישט טויזענט פערסענט, יא טויזענט, וואס טויזענט? מיליאן, דו זאלסט וויסן הונדערט פראצענט וואס דו טוסט, אקעי? אן דעם וועסטו לכאורה אויך זיין פון די סטאטיסטיק וואס דו גייסט חס ושלום פארלירן געלט און דאס איז נישט מיין פערפעס דיך צו העלפן פארלירן געלט און אלעס וואס איך רעד דא איז נאר פאר עדיוקעישענעל פערפעסעס אנלי איך גיי נישט קיין שום פיינענשעל עדווייס, אויב דו האסט עני קוועשאנס אדער עפעס אנדערש וואס דו ווילסט איך זאל אדרעסן אין די סעשאנס, פליז לאז איבער א קאמענט אין די קאמענט סעקשאן, און וויטאוט פורדער אדו לאמיר אריין דזשאמפן אין צו אפשן עקספיירעישאן. וואס גייט זיין ווען די אפשן עקספייערט? סאו, יעדע אפשן האט א דעדליין. די דעדליין מיינט עקספיירעישן דעיט, נאך די דעיט איז די אפשן ווערט זיראו, ס'איז גארנישט ווערט מער, און ס'איז מער נישט דא די אפשן בכלל צו באקומען. יעצט וואס איז געשען ביי די עקספיירעישן דעיט האט צו טוהן צו ס'איז אוט אוו די מאני אדער ס'איז אין די מאני. איין מינוט, כ'האב געזאגט ס'איז ווערט זיראו, ס'איז נישט זיכער אזוי, אקעי? געב א קוק, ס'האט צו טוהן צו ס'איז אין די מאני אדער אוט אוו די מאני. וואס מיינט אז ס'איז אוט אוו די מאני? קודם אויב ס'איז אוט אוו די מאני איז עס טאקע ווערט זיראו, איז ווערט גארנישט, האסט פארלוירן הונדערט פראצענט וואס דו האסט געצאלט האסטו פארלוירן אדער אויב דו האסט עס פארקויפט האסטו באקומען הונדערט פראצענט וואס יענער האט געצאלט פאר דיר, גארנישט געשענט נישט וועגן דער אפשן און ס'איז געענדיגט מיט עס. וואס מיינט אז ס'איז אוט אוו די מאני? אוט אוו די מאני בייט בעסיקלי א קאל אפשן מיינט אז די סטרייקפרייז איז. העכער די יעצטיגע סטאק פרייז. סאו לאמיר זאגן אז סטאק פרייז איז הונדערט דאלער, און דו האסט א אפשען צו קענען קויפן די סטאק פאר הונדערט און פינף דאלער, סאו מיינט עס אז ס'איז אוט אוו די מאני, ווייל פארוואס אין די וועלט זאלסטו קויפן די סטאק פאר הונדערט און פינף דאלער, טאמער דו קענסט עס יעצט קויפן אין די מארקעט פאר הונדערט דאלער? ווייטער די סעלער פון די אפשען גייט קיינמאל נישט באקומען פון דיר א ריקוועסט עס צו קויפן פאר הונדערט און פינף דאלער, און אויב יא, בי מיי געסט, קויף עס פאר הונדערט און פינף דאלער, די מארקעט פארקויפט, קען איך עס נאר. קען איך עס נאר פארקויפן פאר הונדערט דאלער, סא ס'גייט קיינמאל נישט געשען, איז עס אוט אוו די מאני, ממילא די הונדערט און פֿינף סטרייק פרייז איז ווערט נאדא, זירא. דאס איז אויב ס'איז אוט אוו די מאני, יעצט אויב ס'איז א פוט אפשן, איז פונקט פארקערט, א פוט אפשן מיינט אז דו קענסט פארקויפן דיין סטאק פאר א העכערע פרייז וואס די סטאק איז יעצט, סא לאמיר זאגן אין אונזער פאל אז די סטאק פרייז איז הונדערט דאלער און דו האסט א פוט אפשען אז דו קענסט פארקויפן די סטאק פאר הונדערט און פֿינף דאלער, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו קענסט עס יעצט פארקויפן פאר הונדערט און פֿינף דאלער אפילו די סטאק פרייז איז נאר איז שוין הונדערט דאלער, סאו מיינט עס אז ס'איז יעצט אין די מאני ווייל דו קענסט עס פארקויפן פאר פֿינף דאלער מער ווי די יעצטיגע פרייז פון די סטאק, אין די פאל איז עס אין די מאני, סאו ביי א. פוט אין די זעלבע נומבערס, סטאק פרייז הונדערט, סטרייק פרייז הונדערט און פֿינף, איז עס אין די מאני מיט פֿינף דאלער, ביי א קאל הונדערט דאלער סטאק פרייז הונדערט און פֿינף סטרייק פרייז איז אוט אוו די מאני ביי הונדערט און פֿינף דאלער, פארשטייסט? דא איז עס אוט אוו די מאני ס'ווערט זיראו, דא איז עס אין די מאני און ס'ווערט וויפיל? ס'האט בעסיקלי די וועליו פאר וויפיל מער דו קענסט עס פארקויפן ווי די סטאק פרייז, אין די פאל איז עס פֿינף דאלער, דאס גייט זיין ווערט די אפשען פרייז ווען ס'עקספייערט. יעצט לאמיר נעמען פארקערט די עקזעמפל. לאמיר זאגן אז דו האסט א סטאק פרייז וואס איז ווערט הונדערט דאלער און דו האסט א קאל פון ניינטי פייוו דאלער. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו קענסט קויפן די סטאק פאר ניינטי פייוו דאלער ווען די סטאק האלט שוין ביי הונדערט דאלער. סאו דו האסט עס א וועג צו קויפן פאר פֿינף דאלער ווייניגער ווי די סטאק פרייז. יעצט איז די קאל אפשן מיט פֿינף דאלער אין די מאני, אקעי ווייל ס'איז אין די מאני מיט פֿינף דאלער ווייל די קענסט עס קויפן פאר פֿינף דאלער ביליגער, מה שאין כן אויב ס'איז א פוט און די סטאק פרייז איז הונדערט דאלער און די קענסט פארקויפן דיין סטאק פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, פארוואס אין די וועלט זאלסטו עס פארקויפן פאר איינעם פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, ווען דו קענסט עס פארקויפן פאר די מארקעט פאר הונדערט דאלער, מיינט עס אז דיין הבטחה וואס דו האסט באקומען איז גארנישט ווערד, ס'איז ווארטלאז, סאו ווען ס'קומט אן צו עקספיירעישן, וויבאלד ס'איז פֿינף דאלער אוט אוו די מאני, איז דיין אפשן גארנישט ווערד מער, זיראו, ס'האט גארנישט קיין וועליו. סאו אויב דו טוסט נישט גארנישט, מינינג טו סעי, ווייל א אפשענס קאנטראקט קענסטו קויפן און פארקויפן בשעת ס'איז נאכנישט עקספייערט, טוסט נישט גארנישט, קויפסט נישט און פארקויפסט נישט, האסט עס איינמאל געקויפט, האסט עס איינמאל פארקויפט, און זה הוא, דו בלייבסט דארטן. וואס געשענט מיט דיין אפשן? קע, סאו דארפסטו דאס וויסן, אז דו קענסט ווערן אסיינד שעירס, דאס מיינט אזוי, אויב ס'איז א קאל אפשן, מיינט עס ענד און דו ביסט אין די מאני, אונז האמיר געמאכט א משל א הונדערט דאלערדיגע סטאק, און ס'איז פֿינף און נײַנציק דאלערדיגע סטרייק פרייז, סאו דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, דו קענסט קויפן די שעירס פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, גייט דיין בראוקער עסומען אז דו ווילסט עס קויפן, פארוואס זאל א מענטש נישט וועלן קויפן א זאך פאר פֿינף און נײַנציק דאלער ווען די סטאק פרייז איז יעצט הונדערט דאלער? גייסט דיך אויפשטיין צופרי א טאג נאך עקספיירעישן און דו גייסט דיך דערזעהן מיט הונדערט שעירס אין דיין אקאונט, ווייל יעדע אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, סאו אויב דו גייסט נישט צומאכן דעם קאנטראקט פאר עקספיירעישן וועסטו דיך דערזעהן מיט הונדערט שעירס אין דיין אקאונט פאר פֿינף און נײַנציק דאלער. פארשטייט זיך דו קענסט גלייך גיין צו די מארקעט און עס פארקויפן פאר הונדערט דאלער, עסומינג אז די מארקעט איז נאך אלץ ביי הונדערט דאלער, אדער פאר וואטעווער די פרייז פון די מארקעט איז, באט אויב דו ביסט נישט רעדי פאר דעם, דו דארפסט פאר דעם האבן נײַן טויזנט פֿינף הונדערט דאלער פאר הונדערט שעירס פון פֿינף און נײַנציק, אז דו ביסט פאר דעם נישט רעדי, זאלסטו בעסער צומאכן דיין אפשן פאר דעם, כדי ס'זאל נישט צוקומען צו וואס ס'ווערט אנגערופן א מארדזשין קאל, די בראוקער האט דיך קאלן, העלא, איך דארף האבן פון דיך פֿינף, נײַן, נײַן אהאלב טויזנט דאלער, ווייל דו האסט געקויפט די סטאק, סאו, דו גייסט ווערן בעסיקלי אסיינט די שעירס, דו גייסט באקומען שעירס פאר פֿינף און נײַנציק דאלער, ווייטער א פוט אפשן אויב ס'איז אין די מאני, אאוט אוו די מאני קעיר איך נישט, ס'איז עקספייערט, פערטיג, די פוט אפשן סטאק פרייז איז הונדערט דאלער, און דו קענסט פארקויפן די סטאק פאר הונדערט און פֿינף דאלער, גייסטו דאך דערזעהן אז דאס פארקויפט הונדערט שעירס פין דיין אקאונט פאר די אפשען סעלער, און דו גייסט דאך דערזעהן אז עס איז פארקויפט פאר הונדערט און פֿינף דאלער, אויב האסטו די שעירס, העסטו פלוצלינג זעהן די נעקסטע טאג אז די שעירס איז גאן, ווייל די בראוקער עסומד אז דו האסט עס געוואלט פארקויפן פאר הונדערט און פֿינף דאלער, אויב האסטו נישט די שעירס, וועסטוך פלוצלינג דערזעהן דו האסט פארקויפט שעירס וואס דו האסט נישט, און דאס ווערט אנגערופן שארט, אקעי, און יעצט האמיר א עקסטערע. לעסן וואס שארט סטאק מיינט, סאו דו גייסט זיך דערזען אין א שארט פאזישן וואס סקען זיין אז סלוינט זיך דיר ווייל דו קענסט עס גלייך צוריקקויפן פאר הונדערט דאלער און דעמאלטס האסטו געמאכט די חילוק פון די צוויי אבער דו דאונסט יעצט א ריסק אויב די סטאק גייט אנהייבן ארויפצוגיין גייט עס גיין קעגן דיר סאו סאיז בעסער אויב דו ביסט נישט רעדי פאר עס אז דו זאלסט מאכן זיכער אז דו קלאוזט דיין פאזישן פאר עקספיירעישן און דו לאזט עס נישט עקספייערן אין די מאני. יעצט סדא עקסעפשענס פאר דעם. פאר געוויסע מינע אפשענס וואס איז קעש סעטלד און ס'באקומט ס'ווערט נישט עקסטשעינדזשט קיין שעירס למשל ס'דא א SPX אפשען וואס דאס איז בעסיקלי א אפשען אויף די SNP פֿינף הונדערט אינדעקס דאס האט נישט קיין שום שעירס דאס איז נאר אפשענס און די אפשען גייט ווערן געסעטלד אין דיין אקאונט מיט א פראפיט אדער א לאס לויט וויפיל די פרייז פון די SPX אפשן איז ביי עקספיירעישן, אין אזא פאל נאו קאנסערן צו ווערט געסעטלט, אבער אנדערע אזוי ווי SPY אדער עפל שעירס, טעסלע שעירס, די אלע זאכן געשענט אז די גייסט ווערן אוטאמעטיקלי עקסערסייזט און די גייסט זיך טרעפן מיט די שעירס אין דיין אקאונט אדער אינדרויסן פון דיין אקאונט לויט קאלס און פוטס לויט וויאזוי אונז האמער פריער געשמועסט. ס'דא אסאך בראוקערס וואס זיי גייען זעהן פאר די אפשן עקספייערט אז דו גייסט ווערן אסיינד די אפשן און דו האסט נישט די געלט אין דיין אקאונט גייען זיי גיין און זיי גייען אליין צומאכן די אפשן פאר דיר אבער ס'איז דא בראוקער וואס זיי גייען עס נישט טון פאר דיר און אויך ווענדט זיך עס צו דו האסט גענוג געלט אין דיין אקאונט אדער נישט און דאס קען קריעטן א מארדזשין קאל. ס'איז נישט עק וועלט אויב ס'איז געשען באט ס'איז בעסער צו עוואוידן אויב דו קענסט עס עוואוידן באט עניוועי אויב דו ווייסט נישט פונקטליך וואס דא גייט זיין דזשאסט מאך צו די אפשן פאר ס'עקספייערט מאך זיכער אז דו ווייסט וואס ס'גייט זיין, און נישט מאך עס צו. עניוועי דאס איז געווען די לעסן אויף וואס געשענט ביי עקספיירעישן דעיט, און פארוואס איז וויכטיג צו וויסן צו דיין אפשן קאנטע אגעדאסט איז אין די מאני אדער ס'איז אוט אוו די מאני, איך האף אז ס'האט דיך געהאלפן, אויב דו האסט עני קוועשטענס אדער קאמענט וואס דו ווילסט אונז זאל מיר אדרעסן אין פיוטשער לעסענס פליז לאז איבער א קאמענט, און. לייק, סובסקרייב אין יוטוב אדער זע דיך צו סובסקרייבן אין חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG צו באקומען אונזערע כסדר'דיגע לעסענס אויף די אפשענס מארקעט.